an dësem Summer 2022 eng Hëtztwell no der aner, e Summer extrem dréchen. Dëse Summer huet an der Landschaft en trauregt an desastréist Bild geliwwert. E Bild, wat net méi eng gréng Natur, mee eng giel-brong Kulturlandschaft weist, mat ëmmer méi Bëscher, Bëscher déi stierwen. Landschaften, déi viru Joren dréche geluecht, drainéiert si ginn, Landschaften, geformt fir bëlleg Liewensmëttel ze produzéieren. An dëse Landschafte probéiert am Summer 2022 eng Landwirtschaft nach iergendwéi de wirtschaftleche Schued a Grenzen ze halen, Verdréchent Kulture musse fréi erageholl ginn. Esou hannerléisst och de Mais schonns am August vill eidel Felder. Dëse Summer 2022 huet der Landwirtschaft däitlech Grenze gewisen. Et si Grenze vun enger oft eesäiteger Landwirtschaft, déi joerzéngtelaang ëmmer nëmmen an eng Richtung, méi grouss Betriber, méi bëlleg Produktioun, gedriwwe ginn ass, wéi Moundlandschaften, gesinn elo vill Landschaften schonn am August aus, eidel Landschaften, Agrarwüsten mat wéineg Liewen, näischt bleift do fir eng Biodiversitéit. Jo, de Klimawandel oder d'Klimakris wier dorunner Schold, gëtt behaapt. Dëse Summer weist däitlech, Mer hu kee Klimawandel, keng Klimakris méi, mee mer hunn eng richteg Klimakatastroph. Wier et nëmmen eng reng Klimakris oder e Wandel, géif et bedeiten, datt dëst no enger gewësser Zäit eriwwer geet an alles iergendwéi beim Alen ass, jo, datt sech munches och kéint zum Deel verbesseren. Nee, dëse Summer weist däitlech, datt sech villes schnell an drastesch verännert, ower wéineg wäert sech fir de Mënsch verbessern, weder bei eis nach an de meeschte Regioune vun der Äerd. Mer hunn eng Klimakatastroph, an un dëser Klimakatastroph ass och eleng de Mënsch schëlleg. Dëse Summer huet esou däitlech Zeechen a Spueren hannerlooss, déi net méi ze iwwersi sinn, där Leit, déi ëmmer nach behaapten, trotz klore Fakten an Zuelen, esou e Summer gouf et och fréier, et wier alles Panikmaacherei. Dëser Onverbesserlecher ginn et och nach, mee et ginn der ëmmer manner. Manner, mee Nach vill ze vill ginn et ower nach ëmmer ëffentlech Verwaltungen, dorënner Gemengen, déi jo lo nach alles ignoréieren an einfach maache wéi ëmmer, esou hei als Beispill d'Gemeng Käerch, eng Klimabündnis-Gemeng, wéi Member beim Naturschutz-Syndikat Sicona, suergt och an engem Summer wéi 2022, wou et méintelaang net reent, alles verdréchent ass an näischt méi wiisst, mat enger Properitéitsvirus laanscht Feldweeër, laanscht oft ofgeraumten an eidel Kulturlandschaften, datt och hei keng Natur sech weise kann. Servicer vun der Gemeng Käerch suergen esou och am Summer 2022, datt ower och néierens iergend eng natierlech Liewensform laanscht e Feldwee eng Chance kéint hunn. An dëst ëmmer erëm propper maache geet vum Fréijor un, bis näischt méi wiisst. Zwanghaft, drastesch gëtt all Natur zerstéiert, an dat ouni Gronn. Net eleng laanscht Feldweeër, och an de Grénganlage wéi hei direkt beim Bësch bleift an dësem Summer just brongen, iwwerpfleegten a plakege Buedem ouni Schutz der Sonn ausgesat. Do wou säit Juni sou gutt wéi näischt méi gewuess ass, fueren déck Schwéiermaschinne fir eng puer Millimeter héich, zum Deel ofgestuerwe Vegetatioun ze mulchen. Gemenge wéi Käerch verschwende weider ëffentlech Suen vum Steierzueler, verschwende weider ëmmer méi rar Energien, an dat och am Summer 2022. D'Energie gëtt ëmmer méi knapp, Energie gëtt méi deier, all Dag kommen Appeller Energie ze spueren. Nee, fir Gemenge wéi Käerch spillt dëst och nach no dësem Summer keng Roll. Si ignoréiere souguer e gesonde Mënscheverstand, well wien huet am Juli, am August eng Wiss geméint? Keen. Kee Bauer, souguer bei der Grillwiss, huet och keen Wues musse geméint ginn. Mee d'Servicer vun der Gemeng Käerch hunn och nachmools, Enn August, zum x-te Mol fir dëst Joer eng Properitéitsaktioun duerchgefouert. Et handelt sech heilaanscht reng Feldweeër, mol keng Vëlosweeër, dorënner och Weeër, esou wéi dëst eng Strooss, déi säit Jore komplett fir de Verkéier gespaart ass, eng gespaarte Strooss, bei där sech ower verschidde Matbierger net ëm Verkéierssécherheet a Verbueder këmmeren, muss ower laanscht esou eng gespaarte Strooss permanent propper gemaach ginn, an dat ëmmer erëm an drastesch, hei Biller aus dem Juli wéi aus dem August. Dëst permanent propper maachen ass eigentlech näischt anescht wéi eng Naturzerstëierung, e permanente Massaker un der Biodiversitéit. Traureg, wa mer et mol net fäerdeg bréngen, eng gespaarte Strooss mat breede Borduren, mat Randsträifen, wou vill Natur kéint ongestéiert entstoen, der Natur eng Chance ginn, Eng Landschaft gëtt propper gemaach, wichteg Refugien fir Flora a Fauna gi gemulcht, zerstéiert, laanscht Maisfelder, déi verdréchenen, Bëscher, déi ofstierwen. Alles absurd. Hei ass wierklech kaum nach eppes ze verstoen. A Gespréicher mat de Verantwortleche vun der Gemeng Käerch, wéi Buergermeeschter, Fierschter, Service technique, ass mer ëmmer erëm verséchert ginn, fir Verbesserunge bei dëse Méiaktiounen ze suergen. Gemenge wéi Käerch sinn däitlech iwwerfuerdert, iwwerfuerdert bei der Biodiversitéit, Energiekris, a bei der Klimakatastroph, an no esou engem extreme Summer, wou eis Natur eis, de Mënsche, seng Grenze weist, do waarden ech erneits no engem hoffentlech iergendwéi normale Wanter a Fréijoer, ech waarden op e Fréijoer, wat d'Natur a Landschaften erëm mat neiem Liewen, mat Fuerw a Gréngs bekleet, ech waarde mat enger Hoffnung, jo enger Hoffnung, dat iergendwéi et ower 2023 manner schlëmm gëtt, datt d'Problemer vun Dréchent, Stierwe vu Bëscher, Réckgang vu Biodiversitéit sech iergendwéi a Grenzen hält, eng Hoffnung, datt och Verwaltunge wéi eng Gemeng Käerch endlech net eleng enger Pseudo-Properitéit, mee méi Respekt fir Natur an Ëmwelt entdecken a praktizéieren.